Bore da disgyblon Sywar a sut ydych chi? Gobeithiwch bod chi'n iawn a wedi mwynhau'r penwythnos. Mae'r tywydd wedi bod yn fendigedig. Felly mae gyda ni wythnos fach o weithio ar ôl cyn ein bod yn medru ymlacio a mwynhau gwyliau hanner tymor. Felly dyma'r gweithgareddau rydw i a Miss Davies wedi mynatu i gynllunio ar eich cyfer yr wythnos yma. Gweithgareddau sy'n deillio allan o stori Sypreis Handa. Iaith. Ewch ati i sgrifennu dyddiadur yn sôn am Ddiwrnod Handa a mynd am dro i wely ffrind a'i ceio. Cofiwch sôn am yr hyn sy'n digwydd yn ystod y daith. Mae'n daith diddorol iawn. Rydym wedi cynnwys taflen cyfyrwyddiadau i gyd-fynd gyda'r dasg yn gymorth i chi. Mathemateg. Gwaith amser sydd wythnos yma. Mae amser Kenya'n wahanol iawn i amser Cymru. Mae yna ddwy awr o wahaniaeth rhwng y ddwy wlad. Mae Kenya dwy awr o flaen ni yng Nghymru. Eich tasg chi ydy i gofnodi amser yr amryw o weithgareddau dych chi'n gwneud yn ystod y dydd ac yna gweithio allan yr amser cywir ar gyfer Kenya. Rydym wedi cynnwys taflen waith ar gyfer y dasg yma. Deneithiau Eich tasg chi ydy cymharu tywydd Kenya a Chymru am saith diwrnod. Mae yna un tabl ar gyfer tywydd Kenya a mae yna dabl arall ar gyfer tywydd Cymru. Defnyddiwch y we yn dyddiol er mwyn darganfod tywydd y ddwy wlad. Yna, trafodwch tywydd y ddwy wlad. Ydy'r tywydd yr un peth, neu oes 'na wahaniaeth yn y tywydd? Celfyddydau mynegiannol. Mae 'na lawer o anifeiliaid diddorol yn byw yng nghyfandir Affrica. Pa un yw eich hoff anifail chi? Ewch ati i greu mwgwd o o'ch hoff anifail, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau gwahanol sydd gyda chi o amgylch y tŷ. Papur, defnydd, paent, creone, defnyddiau ailgylchu, byddwch yn greadigol. Iechyd a lles. Wythnos yma, rydym ni eisiau chi i neidio yn yr ardd. Pa mor bell yr ydych chi'n gallu neidio? Yn gyntaf, amcangyfrwch pa mor bell yr ydych yn gallu neidio, ac yna ewch ati i fesur yn gywir gan ddefnyddio unedau ansafonol, er enghraifft blociau, esgidiau neu pensiliau lliw, neu defnyddiwch unedau safonol, er enghraifft tâp mesur. Gofynnwch i aelodau o'r teulu ymuno mewn gyda chi yn y weithgaredd yma. Cynhwysedd Digidol, Dilynwch y linc sydd ar y mat dysgu ac ewch ati i fwynhau yr amryw o weithgareddau sydd ar Hwb yn deillio o dan y teitl Salad Ffrwythau. Mwynhewch! Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Rydym wedi bod yn edrych ar lawer o ffrwythau gwahanol drwy ddarllen y stori y stori Surprise Handa. Mae ffrwythau yn iachus iawn i ni. Eich tasg yr wythnos yma ydy mynd ati i greu salad ffrwythau iachus neu ysgytlaeth ffrwythau. Ewch ati wedyn i ysgrifennu cyfarwyddiadau i gyd fynd â'r hyn dych chi wedi greu, gan gynnwys yr hyn sydd angen i'w wneud a'r offer dych chi wedi defnyddio. Pob lwc! Ac yn olaf, geiriau'r wythnos. Wythnos yma, rydym yn rhoi y her i chi wrth ddefnyddio sialc i ymarfer ffurfio geiriau'r wythnos, cyn mynd ati i ysgrifennu brawddegau diddorol yn ein cynnwys. Pob lwc i chi gyda'r gweithgareddau, rydw i a Miss Davies yn edrych mlaen i dderbyn eich gwaith. Hwyl fawr!